Nyama, a yɛn ni kuli yɛla maa, paɣa nali kamani yɛla maa o, m ba ŋun bi diɛmdi o. Ɛhɛn, Naawuni zo ka n yɛra maa. A nyɛla a ni kuli niŋ shɛm maa, o ko n karila ti yiŋ fast ka a ku lan kaai ti yiŋ a. A yiŋya a ni a ba ŋun ni bi kuli mi shɛm maa, o malila tikirita man, a gbaai o. A yɛn dol o yɛtɔɣa, di diɛm ŋɔ lahi yɛn na Naawuni maa. To chɛla, chɛla, lala sani maa pooya. a bi pooi. Ayi, wakati maa n bi paai. N bi paai wula? Ka jiŋ maa ka ti yina ka o yɛra ka a ʒi dundɔŋ maa ni ka o yɛra maa? Wui, n di nyi sa. Wui, ni wula? N di yɛn puhiri jiŋ la ka naa ni o jiŋ la bi puhiri la. Wui, a ni lan ku a maŋa. Wui. Ka wuma, bi yɛli jiŋli maa ni, Ɛɛ, o yuli maa gba di chɛ a ma ni o boli nachimba ni bi ti na mɔɣu maa n-ti fiɛbi ya. Ku ʒiya, m ma ya yaa yim lala bindira maa yim la, ka a zaha naa ku yiri ya ni bɛ ka la. To ʒiya. Chama ni o chɛ ka bɛ nachimba vuya hali ka yi tibila mi ya soli. Yɛli ŋɔ yɛli ya bɔhi Chama. Chama m-pala bee ti Chama n-kuri o ŋɔ? Yi kula lala Chama zaa ku mi ma, lala Chama n-kan yɛri ma. A yi ma ni chaŋ, yi diri puhiri ŋun kani ni tooi mɔhi ma ni a cham ni ma ni o ni bɔh o. Man ka booni ka a tirahi ka a chim ma ka nabiya yi ŋun ka ŋun ka bɛ tirahi gbala ni o yi mira?

nyini a bi nyaɣi ni wula ai bobe shɛm ma eh? ka ka yɛb kpee n bala abɔbɔmi ninkura maa ni yɛli ti eh? ni bi yi wumsi ti ma a gba ai wo ka ti gba ti wumsi ba kpɛhi gbali o niŋ ka a chani ka noo jiri baŋ ta paɣa wee shɛla shɛ jia zɔri chɛm gaju abba abba

Amaa ka gilimi nyu dirayirima maa. Naawuni yuwa ka lala George Kaluwa ni yɛn zaŋ lala buɣim maa soogi o naŋgbani zipiba ka o correct o mistakes. Amaa bɛ bi yɛn deeri la. Yee! Chichi! Why? A yi simba chaŋ, a ku shɛg o niŋ la a jɛrinjɛri ma m ya. Lala bindira maa a bi yiri ya n-di n-taala yɛli. Sima! maa ku niŋla ma ka di ŋmani kamani mali ɛɛn binshɛɣu mɔri ha shɛli chaŋ chaŋ a yɛb kpee m-bala maa ka o chani la ma ka ku gbaai n toolo ka tom ʒe na a o nyɛ ŋɔ bɔ ŋɔ bɛ niŋla ba a chiriti a chiri a sali chaŋ ma chani N yɛm a yɛm o ko doli ma. Chɛli a zali ka chaŋ ninmɔhi chɛndi ni bo a niŋ shɛm. N yɛm a yi yili n ko mi. A chɛndi ma a naga mɔɣu maa n wula. N yɛm a. O subhana nyini. O yi Naawuni. M ba palli maa chaŋ ma a lan yo o ma ŋun a yi palli ma a lan yo o nimaani. Yɛlbulli din nyɛ ma ŋɔ. O yi Naawuni. Daɣu nandan ka lɛbi shɛm maa.